Chawhkah hi enge a chehna ber ang? Ai lam vak kan tih chi hi a chehna ber ang a. Aw aikam hi ni lo mi e. Ni nang. Khawm a aikam kha. Aikam te chu aikam kha kha kha. Hei hi hei hi hei hi aikam te rawh. Aw aikam te chu hei. A cheh nai em. Tin a cheh chu na mahse a ni chu tang rei ngam lo maw. In cheh tir ngam em. Ngam e. Khaw maw ngam i ngam tak tak em. Aw. Hei hi a lian ve pang ngai tho a. Ka cheh tir ang che aw. Aw mi cheh tir aw. Aw i ngam maw. Aw. Le.

oho oho chêtir lui ta âwm ṭang lam lo maw ai lam vâk kha chu khaw nge ai ti ve lo mai an che hi ai lam vâk kha chu i kut kha thih sung tawh lo maw ni lo hei chhah bel bul em ni hei lo kan tho e kut a pan a a chhah lo aw kha kha ai lam vâk chu ni lo hei a nai em nana. Ka thi lo maw. Hei ai fiar tho ai fiar tho. Aw a kawlh hmel khawp a kha. Umm ai fiar chu uai ve ang hei chu pakhat in a bawp a chep tlat a maw. Aw. Tia khawih tu awm hi chuan a inchep rei ve maw. Hawt aw.

sang sen hun lo mi hei hi tha tak a hmul deuh te ka zuk ber hu a.

helang hi ṭang zawk a ni ta hei a hrilem bik tak hi maw heti a hmawr te kha inchiang teh a dum a dum a dum vang mai aw hei a hmawr hi dawn a tur pawn nei ve maw mahse incheh tih tawh thup hazel hei a ni chu uai va va bik hi a ni la a ni hlo kha kha a luhlul bik a ni maw a thi thei a ngem nakin a ai thi dawn lo i kut kha char reng reng a amah chau tawh a chep tlang zo tawh lo ni.

a la tang char char a kha. Ni le ai fiar chun ti chin teh. Kha ni ai lo zawk hi. A lo ni kha. Ka man ta. Hei. Ai lam vak chu khawih awk a incheh tir ang aw. Hei a chau tawh viau a tir aw. Hei a uai nal nal ni. Hei en la. amah a in uai tak nalh nalh i maw chuan ai tiar hei a la harh tha deuh kha a a pawk nghal daih kha maw a ni leh kha maw a zia hnung lam pang kha eng nge danglam nal i an pian ah an pian ah an pian ah eng nge danglam nal i hei ai fiar ve ve ai fiar hi a nu kher riawm se kha duh khawp asin maw le.

hei hi ai lam vak a in ta a hei ai fiar pangai kan tih hi in ta maw chuan an bawpui pawh hei tiang compare ve ve ta ila hei chu dur aw a dur a dur kan loh kan ti hei en la hei maw chuan a chang pawt chang a maw chuan hei hi ai ai lam vak kan tih hi hei hi a chang zawk a chuan hei an hnung zawng pawh a ni la.

ti zawk hian ti zawk hian hei zawk hi a ngai nge kha kha kha ai lam vak hei ai fir pangai hei hi a pum zawk i ti mi kha kha pum zawk pakhat kha en leh ngawh pakhat en leh la hei ni dawn kha pum par bik a lo awm chuan.

Ai kam hi nuh teh lo va, ai sirah kan entir mai dawn a ni, ai dang reng tho lo ang, umm rem rem kha aw, khawnge ai sir nuh kha kan sawp chau zawng, i kut kha chu ngam meuh lo ni.

le chaka in pawl dan demonstration boruh thiang i kut ka thiang a sin chaka hi maw chaka in pawl dan tian a tirah a tirah tian tui awm ang in dah ta ila. Aw tui awm ve pheuh tui awm tur a lo ngai taih la tian tui an awm ta maw chuan hei hi a nu zawk a ni ta maw phei zawk maw nu zawk phei zawk hi a nu a ni ta aw phei zawk hi i ding lam phei zawk hi maw aw phei zawk hi a nu a ni ta maw a nu hian maw a pa hi a pa hi he ta tang hian tian tian ti zawng hian tian a hel ve maw a ti zawng em maw aw ding zawng in a hel kual a chuan a pa hian heta tang hian tian tian a vawh ve a chuan a nu hian heta hian a bawpui hmang hian tian a khar kherem hi a rawn ti kau a chuan a pa hian khumi a awm pawh a khar kherem kan tih khu khu khu tian a ti kau ve a tah hian ti zawng hian tian an ti. Tizawng hian tihian a let ling zawng hian a in pawl ih hre thei em khumi an awm phawk ve ve a khu a pa hian aw te chu a pa hian a nu hian hei hi ti kau a maw hei hi ti kau a chuan a pa hian. a keu kau zawt chau vek dawn ha keu kau ang aw kha kha pawn ani ka pa kha kha pawnfen tiro aih nihan a a dik tho pawnfen tiro kha kha aw a pawnfen ka pa khan pawnfen an neih ve nasa chhan aw chu chu hei hi maw hetah hian a haw mak ve a inthlah chhuh chhawn dan ka la sawi hetah hian a nu hian hei hi ti hian a patah hi chuan a zit chhin chiah a ni. i hrethiah em tichuan tikhan helaiah hian a chi kha a pai ve a va rawn buih em thil hetiang video hi kan la hmu ngai lo a pu tharazela aw tlangpui pasaltha sa kha engza ngei kah tawh lawk a lu nung chuan.